Шушы үзебезнең өстебездә булган фарыз гамәлләребезне үтәү нияте белән җыелдык. Күңелләребезгә иман нуры салган Аллаһ Сүбхәнә вә Тәгаләгә шөкерләребез булса иде. Хәмедләребез булып, шушы үзебезнең биргән язмышыбызга тормышыбыздан канәгать булып, Расулебез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмгә салават шәрифләребезне әйтеп, үзебезнең шушы гыйбадәтләребезне, кылган намазларыбызны Аллаһ Сүбхәнә вә Тәгалә кабул әйләсә иде. Вә һәм дә, йә Раббым, кылган хата вә кимчелекләребезне ике җомга арасында булган кимчелекләрне, Раббым Аллаһ, үз рәхмәтең белән гафу әйлә. Менә, әлхәмдүлилләһ, без шушы мәчетләрдә намаз укыйбыз җәмәгать. Мәчет, ул җәмәгать кирпеч белән цемент кына түгел. Ул җәмәгать Аллаһ Субханәһү вә тәгаләнең йорты. Иң беренче бина җир йөзендә булган мәчет. Коръәни Кәримдә Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә әйтә, Әл-Гыймран сүрәсендә, Иннә әүвәлә бәйтин вудиа лин-нәси ләлләзи би-Бәккә. Иң беренче йорт гыйбадәт кылу өчен җир йөзендә куелды, диде Мәккә җирлегендә. Ягъни безнең Кәгъбәтулла. Ул җир йөзендә иң беренче гыйбадәтханә. Риваятьләргә караганда, аны яки салган фәрештәләр иң беренче. Әмма бар риваятьләр иң беренче аны салган Адәм алейһиссәлам җәннәттән җиргә кире кайткач, ул җәннәттә күргән була Бәйтүл-Мәгъмур. Шундый ук прототип Кәгъбатулланың бар җәннәттә. Хәтта әйтәләр галимнәр, нәкъ Кәгъбәтулла өстендә дип. Аның тирәли фәрештәләр таваф кылалар. Алар шуның кадәр күп, фәрештәләр. Бер төркем таваф кылганнан соң, анда алар икенче мәртәбә кермиләр. Әмма беркайчан да тукталмый таваф. Шушы җәмәгать Бәйтелмәгъмурны күреп төшкән Адәм алейһиссәлам Аллаһтан сорады, "Я Раббым, безгә дә шушындый бер бина салып булмас микән? Шунда гыйбадәт кылып, намазларыбызны укып, таваф кылу өчен" дип. Аллаһ субхана ва тааля бирде аңа шушы рөхсәтне һәм Адәм алейһиссәлам Кәгъбәтулланы беренче тергезде, җир йөзендә беренче йорт, ул гыйбадәтханә булды Кәгъбә. Аннан соң инде туфан, аннан соң аны Нух алейхиссалам вакытында су басып иштеләр. Аннан соң Ибраһим алейхиссалам улы Исмәгыйль белән тагын күтәрде. Аннан соң ул җанып, ишелеп, Курайш кабиләсе тагын күтәрде. Шулай иттереп, Кәгъбәтулла җәмәгать бу көнгә кадәр унике мәртәбә салынган. Унике мәртәбә Кәгъбәтулла үз гомерендә реконструкция үткәрелгән. Һәм ул бүгенге көндә шушындый кыяфәттә җәмәгать әлхәмдүлиллә тора. Шуңа күрә Аллаһ тарафыннан җир йөзендә мәчет салуны Расулебез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм дәвам итә. Мәдинә шәһәренә килгәч иң беренче эш мәчет салган. Иң беренче эш мәчет салган. Чөнки мәчет Аллаһ йорты бөтен мөселман тормышы шушы мәчет аркылы үтә башлый. Мәчет эчендә җәмәгать намазы да була. Мәчет эчендә гыйлем алу да була. Мәчет эчендә мәхкәмә дә була. Казый буларак Расулебез шул ук мәчеттә үткәрә үзенең хөкемнәрен. Шуңа күрә мәчет мөселман кешесенең калебендә һәм ул тормышының үзәгендә булган. Аннан соң ислам дине бераз киңәйгәч, Шәм җирләренә, Гыйракка кергәч, Мисырга, хәтта Андалусиягә, Испаниягә җиткәч, төрле-төрле институт үзенә аерым бина сала башлыйлар. Мәдрәсә аерым чыга, институт, университет аерым бинага чыга, мәхкәмә, казыят була икенче бинада. Шулай итеп, җәмәгать ислам дине киңәйгәч, ул шушы мәчет эчендәге булган тормыш та төрле якта һәм төрле бинага чыга. Әмма асылда мәчет-җәмәгать ул бөтен мөселман халкының, кешесенең хаҗәтен үтәп килгән йорт була. Шуңа күрә Расулебез саллаллаһу алейһи вә сәлләм җәмәгать үзенең хәдис шәрифендә әйтте, Мән бәнә лилләһи мәсҗидән, Бәнә Аллаһу ләһу бәйтән фил җәннә. Кем дә кем Аллаһ ризалыгы өчен мәчет салса, Аллаһ Тәгалә ул бәндәгә җәннәттә йорт салыр диде. Ул җәмәгать бер кеше алынып, бер мәчет сал дигән сүз түгел. Үзеңнең хәләл малыңнан ихлас күңелдән бер килпеш кенә куй, бер килпеш. Миллион сум акча биргән кеше белән бер дәрәҗәдә булырга мөмкин. Бер кирпеч куй. Шуңа күрә мәчет салу җәмәгать әлхәмдулилла борынгы заманнардан бүле мөселман халкының күңелендә булган. Шуңа күрә җәмәгать әлхәмдулилла менә безнең җирлеклегебездә дә безнең борынгы бабайларыбыз да менә без җәмәгать 200 дән артык элек салынган мәчеттә утырабыз. Ничәмә-ничә дистә еллар монда зикер кылынмады. Монда җәмәгать намаз укылмады. Әлхәмдүлилләһ, менә хәзер Аллаһы Тәгалә рәхмәте булды, шушы мәчетләребез кире халыкка кайта, кире анда төзелеш бара. Һәм без, җәмәгать, шушы мәчетләрнең бүген көндәге шаһитләре. Һәм бу мәчеттә, җәмәгать, без үзебезнең гамәл вә гыйбадәтләребезне үтәүчебез. Шуңа күрә, җәмәгать, әйтәсебез килә, мәчет белән мөселман кешесенең калебе

Әйткәнемчә, мәчетнең җәмәгать бар цементлары, ишекләре, тәрәзәләр. Әмма мәчетнең эчке тормышы бар. Ул да булса, мәчетне терелтү. Аллаһ әйтә, ягъмуру дигән сүз, гомер бирәләр тормышка. Ягъни мәчеткә гомер бирүчеләр, яки аны ул мөмкин булса ремонтлый үз хәленнән. Мөмкин булса шунда дәрес бирә. Мөмкин булса шунда килеп намазын гына укый. Кем дә кем ди мәчетне терелтә үзенең килүе белән, ярдәме белән, ике рикалат намазы белән, бер Коръән укып чыгуы белән Бу кеше чыннан да, ди Аллаһ әйтә, чыннан да бу кеше, ди, Аллаһка шанган, кыямәт кенә шанган, чын ихлас күңелдән намаз укып, чын ихлас күңелдән зәкәт бирүче кеше бу, ди. Ягъни мәчет белән бәйләнгән кешенең җәмәгать чыннан да иманы нык була икән. Кайвакытта әйтәләр җәмәгать менә мәчеткә ник барырга, яки башка төрле сәбәпләр табалар, әмма әле җәмәгать мәчеткә йөргән кеше белән мәчеткә йөрмәгән кешенең, галимнәр әйтәләр, хәтта әхлакы да төрле була. Бу җәмәгать тамыр гына әйтәм, бу Аллаһ йорты. Менә без үзебезнең йортыбызны үзебез план корабыз, төзибез проектын, карыйбыз, кая җирне алабыз, кая куябыз. Белегез, Аллаһ үз йортын үзе куя. Менә бу йорт Аллаһ йорты. Аллаһ ничек теләгән шулай булган. Ничек кая теләгән шунда куйган. Шуңа күрә җәмәгать менә мәчеткә җиргән кеше җирмәгән кешедән әхлакый як белән дә аерыла башлый. Мәчеткә килеп китү үзе үк әхлакны тәрбияли икән. Килеп кенә кит. Ягъни намазны укы да кит. Намазны укы да кит. Шуңа күрә Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, "Салатул җамаати

Бер кеше, җәмәгать, шушы хәдисне укып, гомер буе укый икән, биш вакыт намазны мәчеттә. Бер вакытны акшам намазыннан соң килгән моның кунаклар килеп төшкән өйгә, бу кунаклар белән мәшгуль булып, ястү намазына җәмәгатькә соңга калгандай шауып барса, мәчетне япканнар, җәмәгать ястүне куып кайтып киткән. Бу кайткан да иенде. Дүртәр рикагат итеп, ястү намазын укыган 27 мәртәбә. Шуннан арып талып йоклап киткән. Төш күрә икән, Төшендә җәмәгать ат чабыша. Бөтен атлар алда баралар, моның аты артта калган, бу атын кыйный икән, арттан берәү борылган да әйткән, алдан берәү борылып әйткән, атыңны кыйнама инде, син безне башка куып җитә алмассың. Хәтта өйдә 27 мәртәбә укысаң да, мәчеттә җәмәгать, җәмәгать белән куганда куып җитә алмыйсың. Шуңа күрә аның икенче якта җәмәгать бер сукыр кеше килә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына сукыр кеше килә. Әйтә, "Я Расулуллаһ, мин сукыр, алып йөрергә кешем юк. Идәненә укырга миңа рөхсәт бир әле инде", ди. Намазны. Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, "Ярар", ди, "идәненә укырсың инде", дип. Теге кеше борылып чыгып киткәндә әйтә, "Расулыбыз, Син, ди, азан ишетәсеңме? ди. Ишетәм, ди. Алайса, ди, мәчеткә барырга кирәк, ди. Азанны ишеттең икән, сукыр булса да барырга кушкан Расулебез саллаллаһу алейһи вә сәлләм. Иң хөрмәтле намазлар, диде Расүлебез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм, мәчеттә укылыр өчен һәм бик авырдыр, ди. Әгәр дә күңелендә аның иманы зәгыйфь булса, иртәнге намаз белән ястү намазын мәчеттә уку. Расүлебез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә, "Ләү алимтум ма фихима

Нижний Новгородка кадәр барып кайтасыз көнендә. Ни өчен дөнья бит? Машинагыз белән көнендә барып кайтасыз Чаллыга, Әлмәткә. Мин белән бер җегетне Мәскәүгә барып кайта көнендә. Итүк китә, төнлә кайтып. Ну шул машина белән бара алмый тәңгәләмә.

Инна һадихил мәсаҗид бәйтун ликулли такый диде. Бу йорт диде мәчетләр. Фәкать Аллаһтан курккан кешеләрнең генә йорты диде. Чын таква кеше генә бу мәчеткә йөрер. Әгәр дә күңелендә тәкъвалыгы югалды икән, мәчет белән өзелер бу кеше диде. Аллаһ да үзенең мәчетенә китермәс бу кешене диде. Шуңа күрә җәмәгать Алхамдулилләһ шушы мәчетләргә йөрергә Алла субхан насыйп айләсен. Казаныбызда җәмәгать инде менә бөтен мәчетләрне кайтара башладылар. Инде Казанда якынча 80 гә якын мәчет җәмәгать. 80 гә якын мәчет шул. Бөтен Казанны кушса. Шунда җәмәгать шул мәчетләргә дә эләгә алмыйбыз икән. Аллаһ Субхана ва Тәгалә әйтте, Расулебезнең хәдисендә килә, кутси хәдистә, Аллаһның иң яраткан йорты ди мәчет, яратмаган йорты базар ди. Базарга кереп чыксам ярый. Әйбер кирәк. Әмма кайвакытта мөселманнардан без шуны ишетәбез, Әйдә, намаз укып алыйк инде. Бу җәмәгать сүзме? Ни өчен синки базарга бара ки? Намаз укып алу. Намазны укырга кирәк. Чөнки Алла каршында иң күркәм гамәл намаз. Бер заман Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям җәмәгать кергән зиратка Хәдис сахих. Артыннан бара сәхабәләр, килгән дә бер кабер янына әйтә икән. Кар Расулулла лимән хәдер кабр. Монда кем ята диген. Әйткәннәр бу кабер шул кешенеке диген. Бу кеше булган икән сәүдәгәр.

Он так хочет ике рикъат намаз укырга дигән, но не может. Шуңа күрә җәмәгать әдәм баласы кабергә төшкәч, шуның кадәр аңлар икән, эх, вакытымны бушка үткәрдем дип. Ике рикагат намаз кире кабердән чыгып, Ике генә рикәгать укып керим әле ихлас күңелдән дип теләр икән, юк. Ике генә рикәгать укып керим әле. Юк. Безнең җәмәгать мөмкинчелегебез бар бүген көндә, иртәгә ул булмый. Шуның җәмәгать кадерен белгән кеше үзенең иң кадерле әйбер дөньяда җәмәгать вакыт. Күрәс вакыт ничек тиз үткәнен. Намазсыз да үтә, намаз белән дә үтә. Гөнаһ белән дә үтә, гафләт белән дә үтә, гыйбадәт белән дә үтә. Тормышның бер әйтмим нинди кимчелегеме яки өстенлегеме? Тормышта җәмәгать нюк дубль 2. Первый раз не получился, я во второй раз попробую исправить дип әйтүне булмый. Одна жизнь. Ничек ул була? Шуның өчен җавап бирә. Менә җәмәгать мәчеткә дип җолга чыккан вакытта Расулебез дога кылдырган булган. Кем мәчеткә дип тәһарәт ала, мәчеткә дип чыгып китә, кире ире иенә кайтканчы, әгәр дә дөнья сүзе сөйләшмәсә, әгәр дә тәһарәте бозылмаса, иеннән мәчеткә барып, кире кайтканчы ул намаз укыган кеше булып санала. Ге намазда. Менә киттегез машинада, сез намазда. Үткәдегез мәчеткә, сез намазда. Утасында мәчеткә, сез намазда. Ия кайтасыз намазда. Дөнья сүзе булмаса, һәм тәхәрәт сүзе булмаса. Шуңа күрә әйтә Расулебез саллаллаху алейхи вәсәлләм, эш төрле кеше ди минем кунагым ди Аллаһ әйтә. Эш төрле кеше Аллаһ кунагы икән. Кем ди, мәчеткә таба килеп, намаз уку өчен кире кайта ди, барып кайтканча кадәр Аллаһ кунагы ди. Мы сейчас гости Аллаха. Шуңа күрә, җәмәгать, икенчесе хаҗга киткән кеше кире кайтканча кадәр ди Аллаһ кунагы. Авыру кешенең хәлен белергә барган кеше барып кайтканчы Аллаһ кунагы ди. Карагыз, җәмәгать, авыру кешенең хәлен белү ул җәмәгать хаҗ белән мәчеткә намаз барган белән тиңләгән Расулебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Шуңа күрә безгә җәмәгать әлхәмдүлилләһ шушы мәчетләребездә намазларыбызны торгызсак, шушында килгән вакытта җәмәгать әлхәмдүлилләһ киемнәребезне яңайтырып, матур киемнәр, һәрберебез дә ике кием алырга хак көчебез бар. Эшләгән вакытта да җәмәгать эш киемен салып тиз генә икенче кием киерергә була. Чөнки мәчеткә хөрмәт булырга тиеш. Хәтта Расулебез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әшәке кием белән, суган ашаган килеш, әгәр дә хатын-кызлар исле май сипкән булсалар, кире чыгарып, госел алдырып кертә торган булган, чөнки бу Аллаһ йорты. Кайвакытта күрәм, җәмәгать футболкалар белән генә керәләр, шортилар белән генә керәләр. Үзенең булачак килененең әтисе, булачак бабасы янына керми алай. Кызып бирмәскә может. Шорты белән керми кыз сорарга. Анда полны киң аны. Аның машина җылыган, ботинка ялтырый. Килде бабай җанына кыз сорарга. Алдырып бирми бабай, киеменә карап бик каршы алалар. Ә мәчеттә Шуңа күрә җәмәгать шушы мәчетләргә хөрмәт булсын. Кием белән Һәрберебез гөсел кыенып, мөмкин булса тәһарәт белән, исле майлар белән, яхшы киемнәр белән шушы мәчеткә килү җәмәгать һәрберебездән сорала. Шуңа күрә һәрберебезгә дә Аллаһ Субхана Тәгалә шушы нигъмәтләр насыйп итсен. Инде әйтәсем килә, җәмәгать, менә Коръәни Кәримдә шундый бер аять бар, Йә әйюһәлләзина әмәну, ин тәнсуруллаһа янсуркум вә йөсәббит әкъдәмәкум. Әй иман китергән бәндәләр, ди, Аллаһның юлында ярдәм итегез, Аллаһ сезгә ярдәм итер, ди. Нинди яхшы юл бар, если хочешь, чтоб Аллаһ тебе помог в каких-то проблемах, помоги в его дом что-нибудь сделать. Уля, менә минем проблемаларым бар. Тукта әле, Аллаһ юлында берәй бер шәп карыйм әле. Ул җәмәгатькә үзе генә түгел, факирга ярдәм итүдә, намазын кылуда, но что может быть лучше того, что если ты что-то сделаешь для дома Аллаха. Нәрсәдер. Шуңа күрә, әлхәмдүлиллә, мәчетләребезгә ярдәм итүчеләр дә бар, егетләребез дә бар, менә монда да килделәр. Шушы мәчеткә яңартабыз, менә коверлар җәйдек һәм башка мәчеткә ярдәм итәбез. Аллаһ Субхана Тәгаләсенең

Бөтен кеше тир эчендә. Кемдер тире аягыннан, тиргә баткан тезеннән, тиргә баткан моннан. Берәүнең тире менә моннан, ди. Чыга да бата, чага һава алышып китә, бу кеше әйтер икән, Җәһәннәмгә булса да кертеп коткар инде мине моннан. Шул вакытта булыр икән бер күләгә. Шул күләгәгә бөтен кешенең керәсе килер.

Син җитәкче икән, җит. Гадел бул. Гадел булдың икән, керәсең. Икенчесе, Вашаббун тарабба фи тәрбиятилләһи тәгалә. Кечкенә чактан ук Аллаһ тәрбиясе белән үскән бала, ди, керер монда. Тырышыгыз балаларыгызны шушы юлда тәрбияләргә. Кечкенәдән. Өченчесе, ди, Вараҗулун кальбуху муаллакун бил мәсаҗид. Әгәр дә ир кешенең кальбе, ди, мәчет белән бәйләнгән булса. Барасы командировкага, килеп кердегез бер шәһәргә, бер авылга, әгәр дә калебегез бәйләнгән икән, иң беренче карагыз, кая монда мәчет бар икән. Калебе бәйләнгән икән, гостиница, ресторан, кафе караганда иң беренче әйтә, монда бар микән мәчет намаз укырга. Менә бу кешенең на самом деле җиләге бәйләнгән мәчет белән. Кайтты икән намаз укый.

Җәһәннәмне күрмәс диде. Ялгыз килеш, ихлас күңелле. Менә, җәмәгать, шушы җиде кеше арасында калебе мәчет белән бәйләнгән кешеләр бар. Гел мәчетне уйлый, мәчетне кайгырта, ярдәм итә, үзе җыри, багланып килә, дәрескә килә. Ничек ярдәм итә? Тормышы бара мәчет белән. Акулю каули һада, ва астәгъфируллаһ.